Ynsan durmuşyndaky esasy wajyp wakalar hemişe halkyň özboluşly däp-dessurlary bilen utgaşdyrylyp gelinýär. Asyrlar dowamynda adada öwrülip giden şol däp-dessurlarda bolsa halkyň ruhy ýaşap, ata-babalarymyz bilen janly gatnaşyk saklanylýar. Olaň toplan ruhy mirasy nesilden-nesile geçýär. Miras galan şol ruh hem medeni baýlyklary bu gün ýene halkyň özüne täzeden gaýtaryp bermek bilen, nesilleň arasyny baglanyşdyrýan zynjyr hökmünde hyzmat etmekligi özümiziň mukaddes döredijilik borjumyz diýip bilýäs. Biz şol däp-dessurlar babatdaky ilkinji söhbedimizi. ynsanyň dünýä inmegi bilen baglanyşykly bolan dessurdan başlamakçy bolýar.

Ynha gelin ogluň. Tüweleme on iki süňňüňem abat. Özüňem sag-aman ile birikdir. Bar gyzym buşla. Hudaýjan bize ýigit berdi diý. Bor eneje ýaly.

Oglunyň öňünde atanyň ýedi borjy bardyr. Birinjisi, çaga dünýä inensoň, çaga. Mynasyp at dakmak. Ikinjisi azan aýtdyrmak, bu jaş ýeriň gep gözi. Üçünjisi sünnet etdirmek, dördünjisem sowat öwretmek. Bäşinjisi hünär öwretmek. Altynjysy Altynjysy öýermek. Ýedinjisi öýüni aýyrmak, öý gurup bermek. Ine ýigitler, çagalaryňyzyň öňünde şeýle borçlaryňyz bar. Ogul hökmünde bolsa ataňyzyň öňünde kyrk sany bergiňiz bar. Borçluk, borçluk, borçluk, borçluk, borçluk. Haý, tüweleme, tüweleme. Hany men size häzir buşlugyňyzy bereýin, tüweleme, ýaşy uzyn bolsun. Haý, tüweleme.

Gyzym, aslynda sen dogry edipsiň. Ýürek bolsa sandykldanam bökdürmeli, ýüpem asmaly, tüpeňem atdyrmaly. Garaz, çaga dogurýan enäni tisgindirmeli-le. Ýöne Hudaýa şükür Baýramsoltan kän horlanmady. Muň ýaly ýagdaýda esasy zat aljyramazlyk. Ilki bilen, Öýüň golaýyndaky belet adama habar ýetirmeli. Onsoň suwuňy legeniň taýynda bermeli. Könelerimizde nakyl bar, Ýedi arkama çekmeseňem, ýerden göterene çekerin diýilen. Göbek enäň täsiri örän uly. Her bir enäň üç çagaň göbegini kesmek borjy bar. Çaga bolan badyna oň on iki süňňüniň abatdygyna göz ýetirmeli. Soňra ýyly suwaýyp oňsoň, garnyň üstünden bir tutum alyp, aşagyndan, ýokarsyndan ýüpek bilen berk düwmeli-de, Üç gezek ygtyýar alyp, onsoň iki daňynyň arasyndan kesmeli. Soň ýagjagaz çalyp, ak pejama padalap, ejesiniň ýanyna ýatyrmaly. Çagaň ýoldaşy aýrylýança, çaga ejesiniň ýanyna hökman bolmaly. Ýogsam çaganyň şikesli bolmak gorkusy bar. Ine şeýle bolýagaý. Şu zatlary ýerbi-ýer edip, enäniň hem ýagdaýyň gowudygyny bilip rugsat alaňdan soň öýüňe gaýdaýsaň-da bor. A ýogsa gerek bolsa çaga dogran enäniň ýanynda hökman bir gije ýataýmaly. Soňam bir hepdeläp günde bir gezek habar almaly. Ýedi günden soň bäbe gowja dolap ähtibarja çagaň eline berip ýedi gapa aýlamaly. Kyrk günden soň bolsa aýagyň üstünde otur diýipjik üstünden suw akydyp çagany suwa düşürmeli. Ana onsoň. Şu zatlary edeňsoň çagaly ene çileden çykar.

Bizem oglanlar gelinlerle maslahatlaşyp, Anna un dünýä inensoň, öňem Hudaýdan ogul aldyk diläp ýörenimizden soň, adyna Jumamyrat goýaýdyk. Hä, tüweleme. Adyny eýe bolsun, bolaýypdyr. Myradyňyzyňam hasyl bolnugy bolsun. Amin. Bize azanam aýtdyraýlyp, Hümmet agaň yzyndan oglany iberäýen. Gaty gowy edipsiňiz. Azan näçe tiz okalsa şonça-da gowy. Azanda Hudaýyň birligi, Muhammet pygamberimiziň bolsa oň iň ýagşy görýän pygamberdigi, her birimiziňem oň bendesidigimiz, sygynmalydygymyz barada aýdylýar. Owala. Ata-babalarymyz çaga terbiýesine örän uly ähmiýet beripdir. şeýle bir tymsal aýdylýar. Bir bende her bazar bir tulum toşap satar eken. Bir gezek weli bir bezzat oglan tulumy deşip ötägidipdir. Ana onsoň satygçy çagaň kimiňkidigini bilip, olaň öýlerine barypdyr. Oglanyň kakasam toşabyň bazarda çykarýan bahasynam, Tulumyň bahasynam töläp, ötünç sorap ýaňky myhmany atarypdyr. Öý ýesi myhman ataryp, aýalyny ýanyna çagyrypdyr. Bu nähili beýle bolýar? Näme üçin biziň oglumyz beýle hata iş edipdir diýip olar kän kelle döwýärler. Öten-geçen wakalary ýatlaýarlar. Ahyry aýaly şu oglum göwrämdekä bir gezek men ýolda barýakam, bir owadan howlyň tölerinden sallanyşyp duran üzüm salkymlaryny gördüm. Şondan eýesinden soraman birki dänäni agzyma saldym diýipdir. Ana, şeýlelikde adamlar wakaň sebäbinem şondan görýärler. Şu zatlardan ugur alsak çaga terbiýesi şindol enesiniň göwresindekä başlamaly.

Aý berekella. Tüweleme, tüweleme. Berekella Orajan. Oňat özüň geläýipsiň. Tas ýatdanam çykan ekeni. Taňry ýalkasyn Orajan. Bile ýalkasyn. Nepes aga, ogul ýaşyň uzyn bolsun. Sag bol gyz. Görýäňizmi adamlar ýigitleriň hormatyny şindi çaga gundagdaka at aýagynyň sesi eşitdirilýär. Atyň türkmendäki hatyrasyam ýöne ýere däldir. Ahalteke atynyň taýsyzlygy dünýä inen günden beýläk at bilen ýigidiň bagryny badaşanlygyndadyr. Oglum bolly bolly diý, gelniň geldi geldi diýlenine hak aýdýar. Gorky datamyz şeý diýip, hiç zat içmeýän suwuň syzanyndan syzmany gowy. At iýmeýän otuň biteninden bitmäni gowy.